tikah Laimi nih investment tuah kan duh nan ti si ahcun zakhat le zakhat um, thazang kan pek bak hna a ruang cu investment nih a ṭhami si um, passive income passive income se active income se lom passive income se a rak ra peng khomi thil pakhat si cu mu mah tikah investment nan tuah si ahcun college campus rang in investment tuah hi a ṭha a ruang kha cu um, zei ka chim bantuk in khan um, students pawl uh, siangngakchia pawl kumli chung an um tikah hin inn he na hlan lai mah tikah mortgage cu uh, inn na cawknak mortgage phaisa na phaisa na cawimi vialte ka cu amah nih khan an pek piak dih ko le cu mah ti khin investment ca hin Bloomington a tha Indiana chungah adang nate in hin adang state hi cu kai ka thei ve lo i mo ka theih tawk ah hin cun um, college campus rawng ah hin cun college umnak university umnak ah hin cun investment tuah hi a tha ting ka ruah ma cu cun putuang na tlawmpal te van chim e um kan nu le kan pa nih a tampi kan ṭih mi hi cu mirang holh kan thiam lo ruang ah hin um kan duh tluk in hin phaisa kan hmu kho lai lo kan duh tluk in phaisa kan kan kawl kho lai lo timi he an ti tawn na tein Atu Indian pawl lawng si hna seh, Korean pawl lawng si hna seh, Tuluk pawl lawng si hna seh, kan nu le kan pa thi pawl he Mirang holh a tampi lomi an tam tuk, Mirang holh an thiam a thiam lomi zong an tam tuk ko. Natein zei ruang dah an ṭhancho ti si ahcun, um, mindset pakhat te, bubble pakhat te um, ahhin anmah le anmah an i chia lo, an i thup lo. uh, Mirang holh in cun they they don't just stay in their little bubble kan tele chu te lai holh in kan cun khi aneya pakhat te long um en du lo khatele le khatele ah hin um je kan tele open mindedness an nei ko cho um je tin in da phaisa kan hnu kho lai timi he atu atampi kan nu lang pal cho warehouse asilo le sushi asilo le fruits kan tua hna chu mo thing thei kan zuar hna ma te a khan kan lai mi di lak te chu ma te in income kha kan kawl peng na te in Um, kum sawm sarih tiang rianṭuan na duh hnga ma? Kum sawmruk tiang rianṭuan na duh hnga ma? Kei personally kei ma nih cun, um, kum sawmruk, kum sawmsarih tiang cu rianṭuan hi ka duh la lo. Mah caah mah bantuk na duh lo si ahcun zei ruangah dah fruits business hi na tuah peng, zei ruangah dah sushi lawng hi na tuah, sushi te lawng na tuahmi nih hin na fa le na techin fa, zei kan ti le, na grandkids, na tu le tiang mah fruits business na tuahmi nih hin a cawm kho hna hnga ma? Maka kha i i tuak kha a hau. Um, a, a tampi tu um, kay real real estate ka tuan nak hi tikau Remax acclaimed property se blumi te na hin number 1 14 years se kan nei chang um, business start nak ai hin phaisa tampi kai mazong ka di na te in um, zei thil kan tua pawa chu mo investment hi chia a hau atha big hin kai number 1 na ka cham atha big quantity nak and quality ka du deu um, adang office song ka join kho ka adang office ka join si chum phaisa atu utluk in um, atu ka hman tluk in ka hman hman khawh lo nak ne ya zong um ko um kho ko min office dang na tin Remax ke chu number 1 e a tha bik mi hi ka du tikah khan maka zong ka va join ma te khan kan nu la kan pa tampi cho quantity quality na an quantity an du do amen foi amen amen foi mi ke kan kol bik ko cho sushi zong kan tua zong a khoi ka da hinda amen foi bik in kan start kho lai ti mi ka kan tuak masa zai hi da amen foi bik in kan chok kho lai ti mi kan tuak na te in 10 years from now phaisa kan tuak ti lo um atu sushing nan chokmi ban bia thong kul man le thong som li man kha um sa thong kul man chaman chu foi deuh kona ten thong som li man nin phaisan chuah pi ko deuh ma ma kha kan ni tuak ti lo ma tik a khan thazang tampi kan pek du na mi cho um quantity nak in quality goal deuh usi ti mi hi thazang tampi kan pek du na ma chu chu long se lo in um example pakhat uh, cha ka rel mi pakhat a example pakhat te ka rel bel mi cho vui pakhat khen te um thingkung te ah thingkung ah khin chain chain in khin uh, hri in khin an tim mah te ka khan thingkung te khe a zel peng an te aruang kha cho hri ne khan a ahlatnak pi kha akalter kho lo ma te khan thingkung te kha a zel peng a zel peng a zel peng a kum kum kha a zel peng an te adong na ahcun hri te khan cha piak minung pakhat khan hri te khan cha piak na te in ma thingkung a zel na kha a kum kum si tikah khan um, zei kan tela thingkung lo thingkung lo thingkung ma azel nak in khan a leng lei chua kha a thei ti lo ma ti kan thingkung te azel pang a thi lan long ma ti azel pang ti ti mi kha se ma ti ka lai mi tampi kan kan mindset he chuma bantuk kha kan se thingkung thingkung ma vui ne thingkung te azel pang mi bantuk kha kan se ko cho sushi le fruits le ma chu chun um, thing uh, sushi le thingthei le are in le a warehouse kan tuan peng asia chun ma um, vuite bantuk kan se le kan i zel peng le hun khat kan kan i zel peng le a dang le khan rol a that nak zong ka apu kho ti lo ma vuite ne khan rol a that da nak zong apu kho ti lo ma chu chun ane ya do do nak zong apu kho ti lo ma a zel peng te khan ma bantuk kan se kan se lai ti mi ke ma zong na ka phang ma tik a kan ma kan nu la kan pa tu nai zong ka chim ban tung kan nu la kan pa khi chu role models nan se kan zau kan zau tha bik mi nan se kan nu le kan pa nih mindset a ṭhami nan neih si ahcun kanmah zong mindset a ṭhami kan nei ve le um, uh, natein uh, a cheu kan uh, nan fale a cheu kha cu kan nu le kan pa nih mah bantuk mistakes an tuah caah mah bantuk an rak tuahmi an rak tuah sermi te pawl hna he kan duh lo deuh caah a dang kan tuah lai timi mindset a neimi ruahnak a neimi an um kho ko men natein zakhat chungah pahra men mah bantuk kha cu an nei lo mah kakhat cu um, zei kan tala um, data bantuk pakhat si ko maw laimi lawng zong an si lo ramdang zong an si ko mah tikah khan nan fale te zong mindset a ṭhami uh, mentality ruahnak a ṭha deuhmi nan hna sin nan ti, ti nan duh si ahcun nan mah reng kha nan uh, zei kan tala ma uh, neya pakhat te long focus lo un khan adang a zeitin da uh, financial freedom kan hmu kho lai timi kha i tuak usi timi hi thazang te kha kan duh na ma chu chun um, a panhina question na